Erokamano nyikwa Ramogi Ajwang', arwaki ni machiegni kaka bende watime pile chenro ni endi mar bende ng'e jothumbe magi kanyo endi. Kawuono ale atimo limbe kata bende wendo mare wendo mara ka endi otimo limbe e Jemile kama bro go kode mbaka mondo nyiswa ngimane kanyo endi mar usani nochako kanye ang'o gin go eki mosekale kendo bende e gin ber mage moseyude richo mage moseneno kaka ung'eyo pile jomoko kuomu ung'eyo sura ni endi to kawuono Adwa ni mondo wang'e mathoth ahinya kotudore gi ngimane mar usani. Arwake ni machiegni, nyinga en Ajwang' Junior. Erokamano ahinya wuod Luo kuom donjo kaendi eh, e J Media. Erokamano maduong', erokamano ahinya. Yeah. Nikwa Ramogi Ajwang'.
Ehe. Amolo kae.
Mana kamano endi, asemolo kaendi ka kidhi ni mondo ing'isa ni nyingi owuon en ng'awa, kiwe mari mar Olevi cha. Oh, nyinga kopogore gi mar Oledhi. Aha. Nyinga Richard Ochieng' Otieno. Richard Ochieng' Otieno. Yes. To nyingi machielo chande? Nyinga mong'ere to koro iluongo ni Ojei. Ojei. Mr. Mbalamwezi.
Mr.
Mbala Mwezi.
Eh, kata Ojei wuod dala. Aha. An gi nyinge mang'eny.
Mm. Ang'o mane omiyo nying mar Mbala Mwezi ni? Mbalamwezi to koro video moro natimo e TikTok kocha. Aha. Makwero ji ni wach mar ni kisedhi Mombasa ndalo ariyo. Mhm. To kiduogo to koro en mana riethruok koro ng'ato ang'ata iluongo ni mwanangu. Koro ji otho ni mwanangu te. Ji otho ni mwanangu te. Eh, koro mano e wach mana kwedo kabisa ma nyisogi ni aoyo. Mm. Kini idhi winjo kiluongo ji ni mwanangu, mm -hmm. to an kiduogo to luonga luonga no jai kaka ing'iyo piny. tudruok gi pesa kik gibi go leni moko ma gigago Mombasa miyago nam chumbi eh. ne waonge kodi kuno koro kata dwe yudo ka ng'ato luongo ni mbala mwezi to kanchine koni to oluonge ma ni mwezi ni mwezi koro mago achiel kuom gik ma nadagi ahinya koro jopiny nohero gigo jo Kenya nomorgo kabisa nyaka mm. jo Saudi Arabia ji joman mabor kamano omorgo kabisa koro gikono je in koro mm -hmm waluongi ni mbala mwezi nikech kata katimo video mm -hmm. to koro in comments opong' mana e eh, mbala eh, mbala mwezi kanyo ote machuok e eh, mbala kwa mwezi akoni nying' mage miya no Mana ka uyiero kamano. Ka uyiero kamano. Pero kamano ahinya. In wuono mm. kanye mokwongo kata kapok wachako eh, show ni endi? Mm, an wuod Asego Kanyada. Mm. Kijopo kiwuok Bukarongi gi center moro ni Rodi. Mm -hmm. Koriwe eh, Homa Bay ni mbele ni. Mm -hmm. Tidonjo badi koka chich ka. Kagi midhi Rangwe. Kagi midhi Rangwe. Mm. Koro kapok ichopo Rangwe in between Rangwe gi road nitie Mhm. center moni imbo imbo ai mano koro ichopo dala ma kendo kichake go bana matin ka gimidwa dhi yo lari Aha. ko dala wanie stretch no oh emana ma lak dala Eh, kanye koro an an guda sigo kanyada ja kanyada Mm. dulu maler erokamano yes to tiji mar kata bende tiji mar miyo ji nyiero content ma bende lonso e tiktok achacha ne ichake e kaka ne ichako tiji niendi nikech ok en tich mayot sani endi mondo ng'ato chop kama isechope niendi minyalo paro gima ne itimo e tielo mokwongo kane ichako tiji niendi Uh, an e usani ka uh -huh. kapok adonjo kata e tij miyo ji nyiero ni uh -huh. achako gi thum ijathum ee eh, ajathum ajathum achako gi thum kan e skul kocha uh -huh. tawero gige bongo bongo gi ne wachako wer moro mar no to poaching uh mhm. -huh. kwa kwedo ji wakwedo ji ni owenego leng mm. 5 kuma uh mhm. -huh. oting'o liech gini uh mhm. -huh. koro mago wawero to ji ne ok ong'eyago maber koro wandeso wandeso kamano tiduogo iweyo aduogo ok aduogo aweyo aduogo anego mana Iduogo- taya. inego taya matin. anego taya matin nikech weyo ing'eni en koro iweyo ibukori kata ni "Ah, an to Ka- koro kabisa. nyiri nyiri oroma Mhm. kata wana dete gi awara to an manzocha nok aweyo nokiweyo nagoye mana matin matin chini N- niyie ngima kamoro ayie ngima kamoro kaluwore gi weche mag omenda Eh, mago omenda ma nyasaye manyalo tami timo gima ma- magombo godendo ne resa Resources. Resources. Koro resources nyalo bedo machuok. Nyalo bedo machuok. Idhi e studio producer dwaro pesa wang'. Kamano. Koro ne omiyo aduoko wachno chien matin. Mm. Koro higa mokalo ma okay kuma corona chandowa 2022. Eh, midhusi marach mar corona ni. Eh, kama koro midhusi duogo chende ma koro iyudo ka ji otuo orwako mask ma dhano chalo madhuk. Mm. Sino neno dhiang' ma wuor kaka irwako ne mal gini ni irwako Mondo ne gini kiko- kiko- kiko- kiko cham oduma. Eh, koro korona oduogo chendo ma koro ji ni mana e udi Eh. koro ndalogo ma koro wan e ot koro awacho ni eh adonjo e mbui to aneno ka dhano nyiero kuno ji timo timbe mungielu ngielu Eh, jomoko timo timbe moko mamoro ji. Eh, ng'ato miel ma omiel Aha. miende mungielu ngielu tineno ka gigo moro ji Mm. tawacho ni ambe donge an gi timbena moko mungielu ngielu Eh, mana makana kana to moro. Ora chako mana ng'iyo rasimu kama hata wacho weche madongo dongo. Ehe. Eh, ok madongo marach. Weche madongo ma- maber. mamoro- mamoro ji. Kaka ombala mwezi no. Mhm. Eh, video mana kwongo timo n- mano odhi maber. Videos nasetimo mang'eny. In fact nachako gi videos mag dholuo. Migo dholuo kacha Kaka chande. dholuo aneno kaka jochina tedo. Mhm. gitedo kata ogwal mhm. korwa koni nyithindo luoro gwal ma nyathi ma nyako ok nyaka kata mulo gwal kata onyalo chikore marach yudo nyathi ma be nyindi chwo mang'onga ng'onga mane koneno gwal ne to dwano yudo wan ogwal wamaka maka mwawito koro jo china to kendo koro dhi e level ma gitedo ma gitedi ja china chielo gwal chiel okwongo poke mondo video moro aneno ma ikwongo ipoko ikwongo iridhogi iridhogi ng'idini ng'idini mit ogwal koro dwa popni ni kasekete kod par kamae mo eh, gino kaka none miya meloma kaja china supo tedo twere ma wa eh, kiyudo go tonje kuon moro mokik iluongo nodongo her odongo her kiyude go dongo her en moro kuon matar tar gima chama tuoni gima chama tuoni eh koro mane kabe kuongo timo video ni mokuongo mokuongo mar mm. gwende gwende go mabe ne gidhi maber nyaka joramogi ogogi ndalo moko DJ Vic gini ogogi mm. agin gi min jake gini kamano ah, kanye makungo neno rati le bise e eh, kungo neno kata e wang jowi kara ngama lich mokalo eh makol ji gocho na nyaka dalano mera an ornwa kata mana siling moro mia bi anyiso ni koro koro karibu maber eh ngini dala ko jogo se neni ti to koro ji ngeni meo imeo kabisa eh, ne podi mm. kata sani podi poko bedo maber bro bedo monde isore mm -hmm. koro video no ema notimo maber yeah. to jok maluwa nitiere nyako moro miluongo ni Brandi Toto Rambanya. Brandi Toto. Promota 001. Mm -hmm. Brandi Toto no approach ae videos kago e inbox ha. Mm -hmm. E TikTok. Mwenye sana jaya moro gigi mitimo. Kamano. Namba chielo ka winji dholuo. Mm -hmm. Tane no ka gigi gi moro ji ma kata jok mosiepega. Mano da kapod timo video mag dholuo. Dholuo. Mm -hmm. E iketo ge status anuwa. Mm -hmm. Status jomoko nge status en picha moro kia kia o kata kata kata video mama chuo. Video mama chuo. Mm -hmm. E ma kidhi profile na kata mar TikTok mora mora. Uh -huh. tikete ahinya ahinya WhatsApp iyudo ka ng'ato oketo videos moko maringo ringo kanyo Machuok. manyalo mori kapok Kamano. ing'e ni manga Mm. kapok ineno picha wuon eh, WhatsApp Yeah. koro status no iwacho ni ah ma videos gimoro osiepega mang'eny Mm. Ta onyisa ni koro gima adwaro Mhm. eh, mondo iyud ji mang'eny Kamano. iyud ji ma- eh, kik ibed gi gima iluongo ni language barrier ni koro Kabisa. dhok miwacho koro moni chopo ne jomamoko Mm, mm. Eh, openja ni nyalo kisungu Mhm. Aye, kisungu to anyalo lakini kisungu kanyo Kisungu. Eh, nyal to nyalo. Eh, nyal to nyalo. Mm. Anya thathni. Mm. Awacho ni kar thathni watema no oswayo. Kamano. Koro achako timo gige Kiswahili koro yawo na Kenya mangima. Ngeni macha nago ema joluo ema winje. Nyanza region. Nyanza region. Mm. Koro kadonjo oswayo to koro pap duong'. Imako kamoro amora.
Amako Kenya mafwanda.
Kabisa. gige gane koro sani yudo ka dhano keto gi status ma wana mm. date kendo ahero gi saidi ma wana date ero gi kabisa eh yo wana jo sikede gi ya odwa ere gi sana ok nyis na ok nyiso gimoro wana ok rach ok rach ka jo wendi ingeni wa nyi ko alwe siri do ma to koro off topic mati uh-huh. wana dada gin ga promoters kabisa ma ng'a mokia Mhm. to koro winjo je yukoni kawuono Ochak ponya wanadada. joma nyiri promote ga gige ji nikech Ka- ing'e kabisa. nabro yudo video eh kuna kijana na mafurusanga Mm. furusanga no mano tiende ni more Kabisa. odhi nyiso boyfriend ne koro kata in wuoyi mobed ma Kata koro iwang' ma pat ma- Jiwo lembi ni koro in- opuke pat komi nyodho.
eh an gi okadaga mina manono Mm. dada ni koro keti e mila manono nikech otang'o ni mila manono matimo Eh. To nikech orangi dolo Ang'e dolo. gima yuoyo gi Eh, gibolore abola ai bolori neno video jai maber kata Mm, nokidwa mm. koro sama nyiri sa promote gigi kamano Kabisa. to gige gidhi Mm. nyiri oheroga ong'e promote gi kata jathum kopo ni nyiri okaka vi- thumi moro ni gidwa miel e tiktok magi kete koro gichame Ah, ngoma idhi idhi mbele kabisa Giong'eyi. Koro joma nyiri erouru kamano kuom mano. Mhm. Koro joma nyiri ohero gigega koro gigega go no jaka kana chako goye bigo go swayo. Mhm. Koro miya wa big audience. Kaso koro sani nyalo chopo kamoro amora obed kata Kikuyu land eh, obed eh, kamoro amora Wakamba unyalo winjo content ni. Nikech Kenya ka wan gi dhoudi dabar. Mhm. Malaro kani pa gi jopo prangwen ga bi. Prangwen kod adek kanyo endi. Eh. Mm. nyaka waindi nongesi Kabisa. to giwinjo kiswahili koro kiswahili no koro sani kama koro wachomo gi ng'ong'oni Aha. ada chwado swayo takike gi kisungu matin oswayo takiko gi kisungu matin Eh, mondo sungu. koro adonja donja worldwide Iluongo ni dho wagunda.
dho wagunda Erokamano.
ada agundora gi dho- dho- dho jowagunda bende ne wuoro Koro penjo moro mtie kaendi ni seche ma nichako timo videos magi miyudo ka i trend ni feel nang'o ka koro ne ok in ng'ato onge ng'ama nong'eyi to koro idonjo ka ji ong'eyi sana. Ere ka ne irwako wach ma kamano endi?
Eh, it is a good feeling. Uh-huh. Mano ing'e ni achako ndeto ne gi kisungu mimi jawacho ni koro adhi tiyo. Ma koro idhi kelo cha. Eh, adhi kelo gige kisungu. Mhm. Sama ji chako ng'eyi, Mhm. eh yudo kata ka koro kata e tich. Mhm. In unyalo bedo ni utiyo kata kamoro bwana to Yeah. in ji ochayiga bwana, in ikia rwakori bwana, in ng'ane Ichal nade ni bwana?
Ng'ama ng'ama chal nade ni? Mm.
to odhi oyudo ka ng'ama oketo video ni ng'ama serious mohinge Mohewe. Eh, yudo ka joma dongo dongo mera Ema nyaka view. Eh, DJ Joy Mfalme nyicha go video moro mar wa DJ Scar DJ Joy Mfalme ago video akodhe akodhe gini ema post Sema post. mago joma serious babu owino gini post videos gi. Kabisa. koro gineno eh to jamani kare joma Eh, serious chal ma chal- ohere chal nade? eh Mm. nyeni kare nigi future Mm. koro nyeni future nino Mhm. koro miyo luor moro chako donjo kabisa eh, luorno luor nitie nikech kaka en gima ber mm.
bedo ni koro ichako ng'eri no nyingi en gima duong' ma jomoko dware ga kata gima oswayo deno ni kiki mhm. kiki tiende ni eh, gimiriambo kabisa eyudo kata ka jomoko dhi oyawo lweny kata e tiktok mhm. ni ng'e ni ng'ane gini yanyore marach kare onge jomoko chwanyore imanyo nying imanyo imanyo giloso sigana moro manyalo miyo ji ywa eh, pach oganda eh, mm. ikelo wiyi nge tiktok kacha jomage ma jaji warega ok adwa naluong nying ng'ato mm, ji yware to gin ywaruok moko ma fake ma in inyalo dhi ni dhi thego ma in mm. midong' ng'ama rach idhi go lweny ma onge idhi ni idhi kare in idhi eh, lunyi kuno idhi lunyi nyowuoyo kabisa kare imanyo nying koro nying an ayudo nying through videos ga mag miyo ji nyiero matimo koro jay mbalamwesi ni en ng'ama Sani en brand. Kata lor mane matatu.
Mhm. Ah nyaka yude ji moko ariyo adek wacho ni we nakuonanga wapi? Na anini ka kanye iye. Kaw pesa ne dhi madho go soda. Kama e ma madho joma go. nyisa ka ni kaw pesa ne dhi madho go soda joka hero. kabisa Ma joma winja sani. Mhm. Biro moko rato nyisa ni kaw pesa ne dhi madho go soda. Inyalo Eh, konyo maber. dhiuru mbele mondo umi wuoyi nyindi kanyo endi iluongo ni support maru Yeah. oje ere kaka ne Jodala worwako wachni mar koro trending ni. Bende jomoko go nie simu je ing'e ni waneni kamoro kaini. Ndege rwake nang'o jomoko nopingo koso en gima ber ne ji te. Of course gi e piny ka kata itimo gima ber kata itimo gima rach. Mhm. E giri maber kata gima rach no mhm. nyaka iyude jomoko ma gino ber negi. Kabisa. To nyaka iyude gima joma gino rach negi. Mm. Itimo gima rach to mhm. ber ne jomoko. Mm. Nikech gino ni lal. Kabisa. Nitie jomoko itimo gima ber gino rach negi. Nikech gidwa ni Eh, koro eh, gima temo ber ni dala mhm. ji okawe maber. Ji okawe maber. Koro ka tiyo gi majority. Yeah. joma thoth ji mm. joma okawe marach mm -hmm. kata ka gitin nikech bende akiagi to kata ka gikawe marach mm -hmm. an ang'e natimo gima ber nyiero ere rachne onge rachne kata matin nyiero onge rachne nikech ngima tinde chuok iyudo ka dhi ae tich kang'iyo gima iluongo ni analytics mhm. mano kisungu maduong' sana mano iluongo kanyo ni nonro u subscribe e channel ajwang' ni nikech kisungu okuru tugo gewe walo eh analytics mhm. iluongo ni nonro nonro mhm. nonro cha to kendo dwa chiegni gi research analytics en gitimo kwan ging'iyo ni to gigi dhi nade kotimni en nonro giyude to kotimni nonro mhm. kaka gigi timo mhm. kaka nyathi samoro ji otimo penj kaka mhm. dwoko biro koro analytics nayudo ka joma ohero giga analytics wacho ni eh, giga timo maber iwinjo giga mm. timo maber gigo mm. moro ji mm. koro ka gigi moro ji nyiso ni timo gima ber nyiso ni gima itimono ni kare gima itimono ni kare koro joma gigi dochwanyo Dong koro ang' nawach mano obadhogi. Mano koro Obadho wachgi.
nikech gitin.
Joma gige kamoro ng'eny malogi ka- kaluwo kaluwo analytics. Kabisa. Eh, amoro ji mang'eny.
Nyiero en gima ber. Kam- Eh, nyiero en gima ber bwana. Ka analytics wacho ni sam- sani kata king'iyo joma eh eh, wang'iyo nonro kacha. Iyudo ni ng'e- gigega ji ng'iyoga Chakre sa Sa- sa- sa- chakre Sa saa achiel, achiel mar ariyo, odhiambo adek, adek ang'wen ang'wen, ka dhi lich mbele kabisa. kanyo Mm, mano na analytics no nyisi ni joma neno gige gi ng'eny gi samoro gin joma oa e tich kabisa tich ji kale gik mang'eny tich mineno ji timo ni Mm, Eh, tich slavery omera maka nyasaye nyalo nyisa ni we tich kamano especially tij tij andika Ehe, to nyalo weyo ok yot Ehe. koro tij andika ni ng'ato odhi otiye samoro midosi ne oroge wiye ogone koko mang'eny sana nyaka nyaka odhiambo mm. koro koaye to samoro yudo thuolo mhm. mar gonyore oromo gi video jay moro mar oyuma oyuma oyuma to nyiero mm. ng'ano ogolo stress ma en go cha mm, ogolo stress ka ngima stress sani ng'eny nyisa ne kaka bech mogo sani chalo ni bech mogo ni mogo mo ka ke medo gi nyiero dong gi tho ai nyalo tho koro analytics no wacha diere ne joma neno giga ka ng'eny joma joma jony kabisa ng'ato ae tich ool mm. koro tiende ni gima timo ber amoro ji imoro ji mokalo eh, miya motisha mi moral mi mi mar medo dhi nyime mar medo dhi nyime mm.
kanyo ni makane wachako kata tende ojing sani chon ni goyo thum kang'e ni sigande kata lek mari mar goyo thum ni teno kanya kata bende olwar e lwanda koso en gima pod idhigo mbele e thum ok anya weyo nikech thum mhm. thum mora kapok awer winja winja thum no mora winja winja no kende e an awinjo thum bwana mm. Eh, ang'e jothumbe ma kachako wacho to jomoko dhi wacho ni eh? ni koro mani wuondogi jothumbe jo Jamaica
jok moko ma wero dhok moko ma ma obuo obuo obuo obuo weche ma ng'era masi winjo masi e kuno to kare be masi ok luongi masi oge mago wende ma winjo mm -hmm. koro ahero thum kamano koro bim na ahero thum mhm. nitiere mm -hmm. jothumbe mose inspire kabisa mar mondo awer Nitie jathum miluongo ni Vibes Katari sani en e jela. Eh, Nomake nikech timbe mongelo ngelo. Koro mm. an timbe ne mongelo ngelo to kawuoyo. Mm. Awuoyo talent mane Nyasaye omiye duol mar wer to gi kako chano wer. Ower maber. Mago mm. joma inspire. Koro ka winjo thumbe go, mm-hmm. ta winjo ga maber, anwoyo ga wende gi. To mm-hmm. sama awero wende nya to kata ka wan e skul, eh ma iwendo wer no kawuon go nade? Mm-hmm. Kar inyalo wer, tema ne wer. Koro achako wer, achako wer. Sana awero covers ma kidhi e YouTube na. to an gi YouTube ariyo kaka sasa en woyo wende mana kuma nose an woyo wende mana ose go nitie meka be to mhm. nitie mano woyo mm. eh ng'e ga ng'ato kotimo gima ber gima miti nwoyo kabisa eh ka miti nwoyo mm.
koro nitie wende machalo ni jana go cover mar nyambita mhm. nyambita wer yere simba je eh, chunya dwaro nya gem dwanda ng'ama nokeli no yudo mwandu yor boni eh. na kami bonde ja era chieng' na ywagi ni wendno wendno mit mokalo agoye maber mm -hmm. ma ji onyisa ma jothumbe jo, madongo kaka Elisa Tutu mm -hmm. obiro motimo na ne mm -hmm. e YouTube na kayo gitimo na gimi ogon gole e onyisa ni woja itimo maber dhi maber Eli Tutu mm -hmm. thank you so much yudo jathum maduong' ma ambo himself monene ing'e ni jathum koro anyathi mm. doya kar kata ng'ama nyathini ber nyathini dhi maber ok en gima ok en gima yot an koko naya kamano nose biro na youtube ga manyiso na maitimo maber mm. eh makata an wenda ja yie ni nyalo timo kamano mm. ma se timo kamano ni youtube se se go mare mare bende mera chande eh koran gi youtube mar ojei wuod dala mm -hmm. in bracket mr balamwezi mm -hmm. kaso koro mar content mag gigo yuma jokes walogi mm -hmm. en koro en eh, Mr. Mbalamwezi kende eh koro thum ok awe mm. thum aketo dakita channel ne yore en gi channel kendo dhigo mbele kanyo endi adhi go mbele makata mm. sani bang interview ni mm -hmm. ada record thum moro ida go moro sani ada go moro to ngisa ni ngama timo ni production dibed ni in gi kari mitime production koso ili chulo kamoro mondo itime production ah kaluwore gi bing ni gima nomiyo achaka duoko thum piny ne en cost mar production mm -hmm. dhi chulo producer bla bla bla chamo pesa mang'eny kabisa eh kasto bende nitiere producers matimo tich maber to nitie joma ohethore ahedha Kamano. mayudo koketho ni sa jothum nitiere ineno wan luoland gwedhwa wan gi talent Kabisa. kabisa kabisa ki- thumbe wanongo igo e kenya mangima igo kamoro amora odongo ka nower nyambita dong' ne nyithindo wero nyaka e wi mapera nyaka choyi Oinda kaka Moyaland. koyiego yie dongo yiengo ma nyithindo eh? terni atera nyithindo terni atera mm. to ndalo mane umondi toni gini gocho sa juma gini pom motwo dongo iwinjo gi nyaka sani kawuono to iwinjo gi nyaka gi dhok ma ok dholuo kamano jo kabila ma moko giwinjo ini se nyisa wende wa kamba me mako onge ok awach ni jogo kia wer ogona ndalo mane sandre mo joge ne wawinjo piny ngima piny ngima koro mm. yudo ka otieno aloka nogolo thum ni kanungo mm. wakamba nohero thumno molowa Koro Gitaka wan moro amora. talented, Mm. wan talented. Koro jowa mowero thumbe mabeyo, Mhm. alidhoga achiel achiel to atimona nade? Inuoyo. Anuoyo. Mm.
Mm. Ah, Ojei, ok ang'eyo ni nyaka nichak tiji niendi mar komedi kata bende miyo ji nyiero isebedo msanii maduong' sani ong'eyi. Mm. Ok ang'eyo ni gin achiedh nade magi misekale minyalo wacho sani ni jago pod a ni kata kibiro ng'eya kamano mm. ng'ene mage ma tibiro kale e yawuoyi ang'ewa mm -hmm. yawuoyi ang'ewa mang'eny donge anyisi ni achako gi comedy mar dholuo kabisa nitie sani jama moro go mar dholuo iluongo ni yobo yosh e yobo e ahero alo maro e alo maro mm. nitiere ji mang'eny to nitie jomotelo mbele wa machalo alo ji panoraj pengle mm. e, ogina koko mm. minjake gini mago joma koro ni nyimwa eluo kabisa eluo mm. to anting'e ni kora koe ma international Mm. Eh, anakuwa international. Anakuwa na ada anakuwa international ada ada the international ada tu ada kisungu koro. Kabisa. Koro.
Mm -hmm. Eh, joma ang'ewa mm -hmm. challenges mm -hmm kata an kuma ntiere ni nitie challenges makalo miyudo Mo, ni penja gimomiyo askip ntiere gimi penja ni tatimo production mara mm -hmm. kosa timo wakunga dwok mano koka duoge challenges koni ntiere kaka lengo penjo moro kanyo to mm, be mm, mm. production nyicha ne kaluwore gi cost mar production gi bech gik moko kaka oidho kabisa kaka seche moko ng'ato timo ni gimoro modhuochore mm. jomoko to time maber kabisa koro nomiyo aneno ni ayaw kar an atima tima production apuonjora puonje youtube mm. ma kama oneno alink kane mm-hmm. in gi lony mararieya mana kaka kete no Aha.
e weche mag loso ngolo kamano e achwake maber chwake jokon I- nyaka ing'e go piano kamano nyaka ing'e tiyo gi softwares ma nyasani gi. iluongo ni kongo chupa Eh, to gigi ni e mbui ka Mm. onge gima tek e piny ka by the way. Sani onge gima tek. ipuonjori gimoro ming'e kabisa wan koro ng'ane ne donge cha nopuonjore ba tong jama moro nitiere ja youtube moro ka yego nopuonjore mong'eyo apuonjra puro production mange koro anyalo timo production na kenda mhm. to being ni koro gigi are time consuming gidwaro seche mang'eny an gi osiepa kendo wadwa mhm. kendo nerwa kabisa iluongo ni othure jawaya othure jawaya othure engineer othure engineer othure wuon rude erokamano en e super producer masani konya tich ma kibiro e studio na Mhm. Tibiro yude. ibiro yudo ka koro studio sani koro mare Kamano. nikech ing'e ni wuon tich e wuon studio Kamano. an koro ago dhoga to atimo komedi ago dhoga Tigo. samoro an e interview koro kaka sani sa ago Yeah. dhoga seche moko awer Kamano. to en emochung' ne production Gimoro amora matimre e Gimoro amora, studio. obere kanyo. waya, Nyiso ni cameras sama go.
kasa ma ingo wuon idhi timo uh, iluongo ni cover mari mm. tegone tiweye ta ene moshughulika eh, covers go mm -hmm. en modhi manyo na waya mm. jogo ingeni yudo ng'ama goni kaka nogo gicha wende mm. mago kaka mar nyambita kichiko iti bowinjo ko temo luwo waya mm. ogo endi kabisa wuod wegi notiyo mm.
koro talent ne nitiere ogo marimba ogo piano ogo mm -hmm. gita ogo gigo te kamano eh Koro wer mhm. production na anatimo kian itimo kendi to in gi in gi studio mari mar eh, wer mar production je studio ma bende ka wende ga umori mhm. to igudo go mono los ni kamano mhm. bia bio engineer ture wunya iro ne ka ni ka obro los luonge ka sa oromo mondo mose ero kamano ero kamano sani endi isebedo msanii maduong' kendo bende jomoko ng'iyi angol mopogore opogore biseyudo kinde mar timo kolabo gi wasanii mamoko Uh, kapok adhi e mano ne pok adwoko mar challenges andong'e. Okay, okay, yeah. Eh, Miya challenges kanyo ni mano dwoko mano. Challenges mar jo ma achien.
Mm -hmm. Challenges ng'eny. Iyudo ka eh an mokwongo challenge mokwongo en time. Yeah. Gik matimo ng'eny. Kabisa. Kech ng'ene Kenya sani tek nyaka itim atima gik ang'eny ki survive. Time Kora dhi tich. Sa, sani tin. Sa, mm. adhi tich. Mm -hmm.
tich kucho nitiere gik moketi targets and the rest nyaka itim maber Kabisa. koro kuna nyagore mondo atim maber Mm. ka awuok e tijno an gi target mamiyora mar ni a- nyaka go content kata deki na dek Kabisa. ma post e tiktok an gi youtube amanage youtube na mar wer to gi mar comedy mar comedy Eh, an gi shooting ma nyaka dhi e acting wada act godiero jamjengo gino diwo gini Mm. mago nyaka dhiye Mm. to an gi wer ma be nyaka wer In be nyaka tudo iwer loso wer. gimoro Mm, kanyo mm, nyaka mm. wer Mm. Odo ne time balancing gigi. Mano challenge ma ng'ato nya wuon aketora mm-hmm. to ka ketora mondo mi succeed nyaka ipuonjri timo gigo ma gik mang'eny. Ok ochuno ni koro ni nyaka imbi wer, mm. lakini ibiro yudo ni kitimo content maber mm -hmm. to ji biro luongi kata mana interview ang'o koro interview no dongo chamo sa kamano eh sama owinjo itimo interview owinjo bene go content mm. content no be mondo mi igoye maber consistency mm. time koro balancing time no Eh, yudo ka mano challenge mokwongo Kabisa. timo gik ang'eny Mm. Ah, challenge mar ariyo en oh, resources omuom nikech jomoko wer to onge studio Onge jomoko studio. wer Mhm. to onge pesa mar dhi e studio ng'ato kamano koro yudo ka samoro i- idwa timo kata interview ni kama ionge kamera ionge kamera ng'ato dwa gombo timo content kaka oje timo Oonge onge kamera kamera. kata onge simu mabende gi katudul mm. ineno katululu ok detim go ok tim go gigi eh, gigi ok tim gi katululu katululu odagi gino ingo katululu odagi eh, koro koro mago gin gi man sim mm. to ka wuoyo marach kamano koro challenge machielo en ni seche moko itimo gi wawuondre kata ni wadatimo kodi content wawinjore mm -hmm. eh jiromo kamoro mm. kia fair kiang'o Gik moko be mang'eny usetimo kabisa. content gi ng'ato Mm. bim ni ni onge kamera ute- watimo kodi Mago koro mekete. koro mikete ka ukete youtube ne koro In koro ichako icham soya. dabinda to talent to e maru Talent e maru kanyo eri. kora ndong'e to ng'eny joma biro bang'wa nyaka uridru Mm. e chiwri onge Kamano. gima biro mayot Yeah. ka ng'ato samoro luongi no mera shooting ni kuma kama Mhm. manri amana ma kata ionge fare Mm. imana mana matis miyudo seche moko ituonori ichamo kata mana ichiemo gu- gu- sama udhi shooting no Kabisa. iduoga gi kech ang' ichiemo lunch Mm. Eh, mondo gigo timre erokamano nyikwa ramoga jwang' pod odhi mbele ka endi gi twak e wuod luoni ene wan gi lony mar ariya eh, kanyo endi tayo wechego eki mag bende miyo ji nyiero pacho ka endi e dhokno endi mar oswaya kod dholuo duto te isewinjo kwacho kanyo endi ni ngoma bende ogoyo kendo goye rang'iny no endi ma malo wadhi mbele gi twak kaeni kendo bende sama yawaonga kama tam rang'iny no ng'isa ni bende isebedo thuolo mar timo kolabo gi jomoko ma bende seche moko ng'i kaka ng'atno endi mar gi potential e timo gini endi ero kamano koro mm. kolabo mm -hmm. ei thum asetimo kolabo mm -hmm. wasewer ga loch ji panoran mm -hmm. wasewer go marinash marinash e, mm -hmm. wasewer gi jothumbe mang'eny wasewer kata gi pasi joe jothumbe ma Pas Joy ne otrend e TikTok. Mm, mane go bende cover chalo ng'ama go cover kama kama. Welo kata cover mar Nyasembo mar Odongo. Mm. Koro mago wasetimo. E comedy ka mhm. to kendo koro atime e collab go mang'eny. Kabisa. Eh.
Gi ng'awa gini. Watiyo gi Odiero Jamjengo. Odiero Jamjengo. Watiyo kod Odiwo. Mano ja Obwanda.
Ja Obwanda. Mm. Watimo watiyo gi GK sirkal. GK mano sirkal.
Eh, asetimo moro gi Mulamwa. Mhm. Eh, asetiyo gi wasani madongo flako flako isetimo go komedi asetimo go komedi erokamano eh, koro wasetiyo wasani gi ng'eny gi mhm. chuny gi ok rach chuny gi ok rach chuny gi eh, ber kaluwore kaka bende girwaki luwore bende gi kaka ng'ato en kabisa ki ng'ama onyuolore mariek mhm. puonjri kaka idak gi ji kamano nikech iyudo ka ng'at momiya kolabo in otuoni kamano otuoni nikech samoro timni achiel ariyo adek nitie gimoro mokane iye ee to mm. wasani man mbele mm -hmm. kopo nitiere manyalo tuni atuna kolabo nono mm -hmm. wakwero gini mano tim marach nikech nyaka ibed ng'ama mako bad joma piny mm -hmm. e ki ji yie ni dongori kabisa ing'e ni mondo mi ng'ato okony kata ji ng'e nyaka obed ni en gi mm, gimoro kabisa to ka in idwa bedo ni onge joma idwa konyo chien mano nyiso ni gimoro ionge to ka nyasaye osegwedhi kendo biro podho e ago erokamano ne fla koraz mm -hmm. en gi followers cho million ariyo mm, to biro ir ang'a ma nigi followers alufu mm. facebook na nigi following matin an gi ji alufu gi mia abiriyo sama wuone niche ka yawo page mm. e, to en seche en gi 2 million and above to mm. oneno ni ng'ano nigi talent toriwo koro wadwaro ji abilago mm. e, eka mondo anyalo dwokore piny mondo oti gi wasani matindo an bende sani level makoro adonge mm. an be tiktok na sani laro ji alufu prochiko olaro mia olaro mia mm. olaro ji alufu mia achiel mofolowa mm. kayudo ng'ama nigi ji followers alufu ariyo to nyalo timo content watimo content ok awach ni koro an adwaro jo mia and above mano miriambo

igero nyingi kisegero Iloso nyingi nyingi, mm. kiseloso nyingi talent ni mitimo ji biro miyo ji ng'eyi Kamano. ka ji oseng'eyi Mhm. koro nyingi ema imanyo kaka ichie Ichiemogo. ichiemogo an nitiere kata lawa moro kar ka kane ka ang' ayudo thuolo ang' atangi Mhm, otwang'na mhm. because of talent ng'ato twang'o ni designer Aha. onyisa ni promoter Mhm. promote tija matimo iluonge ni timo fashion designers Mhm. manyeuru kata mana e facebook u- ufollowe usubscribe ukonye nikech o- Tich ber. eh, jomo joheraga Mm, abro tang'o negi e video kanyo kik Eh, ibed gi video- eh, neno. video. abro tang'o Oh, negi di- ineno koro gi kabila go biro Mhm. aya eh, kata gima ma ji timo e wang' piny ka gima ji manye en pesa Kamano. onge gima ni ni koro ago jokes mondo odhi nono Mm. ago jokes ka an gi geno ni nyinga no biro miya Mm. sama isebedo gi nying to koro yudo followers e youtube Kabisa. yudo followers kata mana e tiktok kanyo yudo Kamano. followers e gi gigi chudo gigi chudo tiktok kidhiye mhm. sani nitiere gifts nitiere ang'o ang'o kata video ni komoro ji to ji oro ni nyaka gift e video kanyo mhm. mago pesa mago dola kik uone dola go gina gina dola mago pesa anana ka bende nitie timo kanyo partnership gi kampuni moro Eh, akiana luong nying gi. Nyaka meme nying gi thuolo nikech ma interview ma bende mm. in owuon okay, emetimo. Donge ngini nyaka yie na.
Kamano. Eh, atimo promotion mar mm. bet ting company iluongo ni Pesa Crash. pesa crush koro do manya manya kama mama bede many www.pesacrush.com mm -hmm. to mondo log in mondo register en mar ja higni 18 and above kadhi mbele eh to bet responsibly mm -hmm. ma kik ng'ato ang' wach ni o jogi yalo injili mar betting betting gima rach mm -mm. mm. idhi ye kapa chitiyo mm -hmm. idhi ye king'ama ng'ongo mm -hmm. e kiki kethe nying' ng'ato nitiere joma betting oseloko ngimagi nitiere jomoko ma bende Eh, gimoro amora nigi berne gi rachne kabisa ok ochuni go onge ng'ama igo gi bunde ni mondo odhiye kabisa eh, koro usani uh mhm. -huh. generally en gi gimoro uh mhm. -huh. eh, dhi adhiya kacha to los nyingi youtube bro chuli facebook bro chuli mm. tiktok bro chuli to kata mano osiepe an sani ng'ato ng'iewo na ng'ia soda no ma ni mora ka omera tich mitimo cha ber na mokalo map soda maduong ni eh, joluo nowacho ni aye mm. goyo punda sasa nyalo mm. kelo jemo ne ngimani mm. goyo punda kanyo inde gi pesa go ekima in godo Mm. Neno ka bende sama yawang'wa kaendi matamre gi nono dakika yeah. moko mano Eh, sama yawawang'a kaendi nyikwara monga jwang' kendo bende wadhi neno ko gike giko mar chenro ma kawuono mar bende watimo interview kaendi adwani mondo bende iwache wach mogik ne joheragi mm. to gi jogo ekima gombo chopo kama isechopo sani niendi eh, joherana an agonu erokamano mm -hmm. nikech eh, ji ohera mm -hmm. tiktok na nawacho nase pakonu ni an gi ji malaro ji alufu mia achiel Kamano. ji alufu mia achiel kikawo ipango mbele waka to en, en, en, en ji mang'eny en line mabor en line kabisa mabor Mm.
koro jogo gima anyalo miyo gionge anyalo gone giro kamano nyasaye omed gi ngima gin ema gimiyo koro iluonga no jei Kamano. gin ema giwatch videos ga to gishare Kamano. nyinga landore koro akwayou gi ng'wono ni dhi naure facebook page na ayawo facebook page iluongo ni ojei mr mbalamwezi ibiro neno pichana to nitiere samoro ojai moro ma fake bende moyepo kamano maparo ni mondo bende ochiem gi nyingi eh achiel ok an ji ariyo Yeah. koro many ojai Mr. Mbalamwezi ibiro neno kata videos masetimo Mm. kitamboa video moro kanyo Kamano. tim gima iluongo ni liking to gi following kamano kapok ifollow a tiktok follow Mm. youtube iluonga ni mr mbalamwezi Mm. kopo ni idwaro gige nye- mi- nyiero mr mbalamwezi to kidwaro gige thum ojei wuod dala in bracket Mr. Mbalamwezi. Itire maber ahinya nikech mano e penjo madhi penji moko kaka inyalo yudi, tisenyisogi ni kaka inyalo yudi kanyo Yes, mapiyo yes. piyo ahinya kanyo endi. Em. Ah, ok ang'eyo ni samoro nitie wach modong' ma diwach ne eh, Ah, kanyo endi. Wach modong' Ka- en mana ni Nyasaye ogwedhu to channel ma wantiere ni iluongo ni Ajwang' Ajwang' Junior. Junior. Tim tim ng'wono, s- tim gi nitie button moro kanyo marakwaro ma dhu- oswa dendo ni nyekundu. Kabisa. Tidende ni kitufe. finy kitufeno mondo isubscribe bende Kabisa. koro ka u- brona ni oketo gimoro kanyo maliet Tineno. tineno to kendo ibedo notified kabisa eh erokamano nyikwa ramoga jwang' mane makelowa giko mar chenro ma kawuono mar bende go mpaka gi jathum mari alimo ka endi iluongo ni ojei wuod dala jago man gi lony miyo ji nyiero kanyo endi oromo telo machielo kama ne kelni chenro en nana jwang'